Tēnā koutou aina tuku, ko ngā mihi o te wāhanga tuawhā ki a koutou i tēnei wā, e mihi nui ana ki a koutou i tēnei, ā, ko ngā mahi taumahi tuatahi mō tō tātou nei wāhanga whakamutunga. Nō reira, ko te taumahi tuatahi e hāngai ana ki te huringa wai, ā, ko tā tātou he tirotiro ki te āhuatanga pūtaiao e puta ana i te taha o tēnei kaupapa, Ka mutu, ko te whakahāngai i ngā pūrākau o te ao Māori ā ki wēnei o ngā mahi pūtaiao. Tēnā, ka tahuri atu tātou ki taku hoa māna e whakamārama i ngā kōrero o muri ake nei. Kia ora! Pfff! Ā, hei rā atu māu e Tūtae! Aroha mai. Ka huri kē ki taku hoa, kia mako, nē Tūtae? Mako. Tēnā koutou. Tēnā koutou aina tuku, ko tōku ingoa, ko Bruce, nō Finding Nemo. Ko tāku i tēnei wā he whakamārama ki a koutou, he aha tēnei mea te huringa wai. Tēnā, whakarongo mai rā. Anei te uhi o tā koutou taumahi tuatahi te huringa wai. A, Ka huri atu tātou ki te whārangi tuarua. Taumahi aina tuku, te huringa wai, tuatahi, tāngia tētahi pikitia o te huringa wai, kei muri tētahi pikitia hei tauira. Tuarua, karakarahia kia ātāhua. Tuatoru, Tuhia ngā ingoa o ngā atua kei raro iho nei ki ngā wāhi tika o tō pikitia huringa wai. Mā koutou anō e āta wānanga ko wai te atua e tika ana kia takoto ki tēhea wāhanga o tō pikitia. Ko Tūkapua, Ko te Ihorangi, ko Te Waiū o Papatūanuku, ko Parawhenuamea, ko Hinepūkohurangi, ko Tāwhirimātea, ko Ua, ko Kiwa, ko Hinemoana, ko Wairehu, ko Tangaroa. Āta wetewetehia wēnei ingoa kia āta mōhio ai koe i tōna mana. Ko taku mahi ināianei he whakamārama i tētahi pūrākau e hāngai ana ki te huringa wai. Hoi anō, ko tāu mahi i tēnei wā, he āta whakarongo, ā, ka tuhia ēnei kōrero kia 100 kupu. Kaua e whakamahi i āku kupu, māu e whakarongo, me te āta whakaaro me pēhea koe e tuhi ki wāu ake kupu. Ka tīmata tā tātou pūrākau i waenganui a Ranginui rāua ko Papatūānuku. I reira ngā atua e āta wānanga ana me pēhea rātou e puta ki te ao mārama. Nā wai rā, nā wai rā, ka kitea e rātou te rautaki mā Tāne e whakawehe i ngā mātua. Ka takoto ia ki tōna tūara, ka riakina ōna waewae ki runga ki a Ranginui, kia pana ake, kia pana ake. Ā, ka kitea i te pupuri tonu a Ranginuiraupapatuanuku ki a rāua anō. Ā, ka mea atu ki a Tūmatauenga kia tikina atu ngā toki tipua, ko Te Āwhiorangi rāua ko Te Whironui. Ka haua ngā peke o Ranginuiraupapatuanuku, Nā, ka wehe, ka heuia te pō, ka heuia te ao, ka puta ngā atua ki te ao mārama. Heoi, nā tēnei āhuatanga, kua noho mokemoke e a Ranginui rāua ko Papatuanuku. Ka nui te tangi o Ranginui, ka heke ngā roimata ki a Papatuanuku. Nāwai rā, ka tangi hotuhotu hoki a Papatuanuku, ka hiki ake te kohu ki a Ranginui. Nō reira, koirā tētahi pūrākau poto e kōrero ana mō te huringa wai. Mā koutou e āta wānanga ko tēhea te wāhanga tika o te huringa wai. Nō reira, koia ngā āhuatanga mō te huringa wai. Tēnā, ko te taumahi tuarua e whai ake nei, ka huri atu ki āheihei. Taumahi Aina Tuku, Te Aho Takakamu. Tāngia te tai pikitia o Te Aho Takakamu, kei muri ake nei tētahi tauira. Karakarahia kia āta āhua. Tuhia ngā ingoa o ngā atua kei raro iho nei ki ngā wāhi tika o tō pikitia. Kitea a Hotakakama. Homai i tētahi pūrākau atua e taea pea e koe te whakahāngai ki te huringa hāora, arā ko te Hotakakama tērā. Rangahau i ngā pūrākau atua mā te ipurangi. Tuhia taua pūrākau kia tahi rau kupu te roa ki āu ake kupu. Kaua e whai i ngā kupu i rangahaotia e koe, māu anō ngā kupu e waihanga. Whakamāorihia ngā kupu o te huringa hāora, arā, o te awatakakama, ka mutu me tā e koe tāu pikitia huringa hāora. Whakamahia te kupu Taka Māori i te ipurangi kia kimi i ngā kupu Māori. Anei tētahi pikitia hei tauira ki a koutou, he aha tēnei mea te aho takakame? Kaua wareware kia tāngia e koe tāu ake pikitia, ā, hei te wā ka whai wā koutou ki a Matua Mau ki runga i te Zoom, ka taea e koutou te whai i a Matua Mau me pēhea e peita i tā koutou pikitia.